my country people una welcome back to my channel today fans don come out to come expose victoria and sean after they come out yesterday to come claim say they be best friends and also wani will be one of the female twins she don't come out to come complain about how her crush take get wetin she dey find. And lastly, fans don come out to come drag the Mbadiwe twins online and expose their financial status for outside the Big Brother mansion. So today, Wanni, we dey see Wanni and Sean together, dem dey do conversation.

and di Mbadiwe twins, which come prompt Biggie to tell dem talk say okay di housemates go need to re-vote between di two pairs wey be say come up. So for di voting, e come turn out say na di Mbadiwe twins, Osi and Osii, na im come win di thing. Congratulations to di Mbadiwe twins for being di first head of house for di season but biggie di head of house um um voting come came wit a twist according to big brother big brother say di pesin wey be say win am di head of house e no go get immunity for nominations which means if dem nominate am e go dey surely come up for eviction unlike di custodians wey be say be ndi nni wey be say big brother don already give um pardon for nominations dis week which means to say di mbadiwe twins go need to up dia game becos a lot of pipo for outside dem no too like dem like that because dem believe talk say dem dey boring another thing if dem go step on um, housemates toes e go e go e go over them because housemates go nominate them and they, if they come up on sunday they might actually go home but the privilege wey be say they get na the fact say they go fit sleep for inside the head of house lounge

um dem go tell the housemates say dem never marry but according to zion and chinwe e don the two of them don clock the game talk say it's like these two people they are actually married because of the way uh, wetin be her name Asi dey always dey clingy to her husband. Onto the conversation wey be say Wani have today with Sean, according to um, Sean, from the things wey we don see since Sean enter into the house, una go notice that say Sean dey actually in dey like different girls. Yesterday it was actually Nelly, now we dey see am with

my genotype na actually AS and e come turn out say one in herself she too na AS so the thing come just make her feel a certain way because according to her she really really like the boy and she made it known to him it's as if na only one in i dey really train between the um, she and her sister wey be Andy i never see andy trend since because everywhere dey don even open fan page for wanni sef to tell you how she don grow fans overnight so as she make that statement to sean talk say she too na as sean come tell am talk say wow say um um him dey believe talk say she actually like the mbadiwe twins before but wanni come tell um sean talk say okay fine say she and di mbadiwe twins dey be actual mutuals for ig which means dem be friends for outside di house but she no get any physical attraction to dem. I dey see some fans dey talk say make dem enjoy the moment, make dem no think about marriage, make dem no think about um wetin dey call am um pushing the relationship forward but going back and forth e no go change anything she's AS he's AS even if they say they want to dwell in the moment from one moment another moment go come things go they go like that two of them go fall in love so is it not better you just save the poor children where we say go come later in the future if the anyone come save them the, the stress of being sickle cell

So people don find out, people wey know them come find out say come come come tell the general public say see oh these people they dey lie, they actually dated before until Victoria come cheat on Sean and Vic- the Victoria still dey with the guy wey be say she cheat with. And na she na convince Sean make two of them enter into the Big Brother house together as besties. So the person wey talk the thing she say na and Kim, her name na Kim. So she say who Sean and Victoria wan fool on this show? X is coming to a show as friends after Victoria cheated and still with the guy she cheated on Sean with the disrespect. Sean self no get mind, come put laughing emoji. Wetin I gather, I see say Sean na a footballer just like Shex. That's what I tell una say they get so many um, similarities. Him and Shex, they get so many similarities from what we don't see so far. and shawn seems like a very calm person but he go like woman well well victoria on the oha on the on the other hand na slow poison the girl just dey very strange she she dey always dey quiet you go fit talk say na so she just be make we dey watch una go see that victoria wey everybody carry for her head then she fine pass na this one na that one una go really see her true colours later anyways if e be say na she na convince sean to enter into the big brother house me i no really see anything wey dey wrong inside with sean because sean na big na adult anyways and if he decide to enter into the big brother house with her who am i to say otherwise at least wahala no go dey or whatever wishing them a blissful stay for the big brother man naija mansion so onto the mbadiwe twins twitter people dey come out today open space come dey drag them according to them dem dey claim talk say the Mbadiwe twins dey actually very very very broke outside the house say all these plenty things wey they do for inside the house na just to come dey show off come dey make people believe talk say everything dey well with them say they actually very very broke outside the house say na their great grandfather be na wetin na him be the person wey get the money and now the Mbadiwe family they are actually in debt for na wey no know the Mbadiwe family those wey be say dey stay for Lagos know Ozumba Mbadiwe na that side na that um that bus stop na their name na be that me for one i am not a fan of the mbadiwe twins i no go lie anybody wey dey keep bear bear like that dey always imagine two adults dem dey wear um the same cloth dey do twins for old age i no dey like all those type of things na women dey wear that the same cloth as twins e still dey understandable because women sometimes we dey sabi dey childish but man no